Tahtada siz Mehmet Nuzetniñ şiiriyetiniñ tasnifini köresiñiz. Onıñ şiirlerini üç gruppağa bölmek mümkün. Birinci gruppa, bu, şairniñ şahsiy duyğu, tüşünceleri ve közetmelerini aks etken şiirler. Ekinci gruppa, içtimaiy-siyasiy, künlük ve teşviqat şiirleri, ve üçünci gruppa, bu balalar içün şiirler. Öz nevbetinde, bu şiirlerni episini daa bir qaç gruppalarğa bölmek mümkün, meselâ, köy ayatı aqqında şiirler, maarif ve tasil şiirleri, qarın-qızlarnıñ ayatı, sevgi lirikası ve başqaları. Bizim sınıfımız. Eki gruppağa bölündi. Birinci gruppa, bu edebiyatşınaslar, ekinci gruppa, tenqitçiler. Nasıl vazife siziñ ögüñizde tura? Siz. Mına bu tasniften begengen mevzuñıznı saylap alasız, begengen şiiriñizni saylap alasız ve onıñ üstünde çalışasız, taqip etesiz ve öz teessuratlarıñızı resim şekilinde, demek, ifade etesiñiz.

azırlanğan olsañız, birinci gruppa edebiyatşınaslar, buyurıñız.
Bizim gruppa köy atınıñ manzaraları şiirler gruppasını talil etti. Bu gruppağa böyle şiirler kire. Qırımnıñ çöl ayatında, kölüñniñ şanı, köyde qış, saf körüv, köy yaşlarınıñ zevqi. Bu şiirlerde Qırımnıñ çöl tarafınıñ ayatı, manzaraları, kölülerniñ faqırlığı, ceelikleri tasvir etile. Çöl tarafınıñ kölüleri kültübege tırmanır, çölge, yılğa, qıbla, sırtqa, Dört belge qahtaranı. Bu şerde köy atınıñ nasıl meraqsız, çirkin, iskeleke alınğan, iskeleke berilgen olğanı aqqında aytıla. Bu bu şiirniñ fikrini böyle satırlarda tamaq mümkün, Men bilesem, ep batıldır añlatmaqnıñ davası, çezer bunı mektep degen, oquv, bilgi yuvası.

Bizim grupamız böyle resim yaptı. Dört yol ortasında sual eşya yaptı. Ne içün? Çünki cayır paqır köy halqı ne yapacağını ve qayda baracağını bilmeyler. Lâkin olarnı qurtaracaq mektep, oquv, bilgi. Pek yahşı, edebiyatşınaslar pek yahşı çalışqanlar ve öz talimlerini bizge kösterdiler. Endi tenqitçiler, buyurıñız.
Millet Nazir, satirik şair olğanını böyle şiirlerden köremiz.

Parahod Allağa oğray, o Allağa yalvarır, Meni qurtar, qul qoyunı sadaqa bererim, dey. Amma yer tınıp başlağandan soñ o sözlerini qayta. Aman isen qutulup körsem bir kün, şuqır qoyunı otuzun çalmaq mümkün, otuz, demen, til taya, on, deycekmen. Yoq, bıçaqlar beş qoyğa siltecekmi? Bu şeerlerde baylarnıñ saranlığını bergen adağını tutıp olmağanlarını köremiz.
Nasıl resim siz yaptıñız? Tanıp bir resimni.
Ve bizim grupamız eki yüzli adamnı kösterdi. Bu adam minsitip ve acılıqtan qaytqanda furtunağa tüşe. Ve o Allahtan yardım soray, köresiz, o ağlay, duanı oquy. Amma furtuna bitken soñ o Aldatlarını unuta ve Allahnı aldatıv dep qulana. Qulana. Demek, siz eki yüzli adamnı kösterdiñiz. Pek yahşı. Tenqitçiler de pek yahşı çalıştılar. Sağ oluñız. Balalar, men siziñ diqqatıñıznı Memetlüzetniñ dan bir şiirlerine diqqat etmege isteyim. Bu sevgi lirikası. Mında böyle şiirler kire, Üzülgen çeçek, qırıq qalbimniñ qayğısı, şairniñ yuqusı, Arufçama ve başqaları. Lirik şiirlerini oquğanda adamnıñ çeşit türlü teessuratları peyda ola, sevinç, baht, quvanç ve başqa. Men sizge Memet Müzzetniñ şiirlerinden eñ begengen satırlarımnı oqumağa isteyim. Seni ilk kördigim künimden başlap, göñlümde pek tatlı sevinçler duydım. Qayğılı demlerni bir çetke taşlap, özümni şeñ ömür yoluna qoydım. Dalğalı saçlarıñ, sevdalı başıñ, mañlayıñ ay dayın balqıldap tura. Tılsımlı közleriñ, manalı qaşıñ, kirpigiñ oq dayın yürekke ura. Sarılıp közüñden bir öpmek zevqi, haznalar degil de, dünyağa deger. O baygın közleriñ yaqıcı şefqi devirir duşmannı bir baqsañ eger. Yañı mevzunı başlamastan evel men sizlernen böyle bir iş becermege istem. Balalar, siz içün sevgi sözü nasıl duyğularnen bağlı? Öz teessuratlarıñızı bir söznen çıqıp tahtağa yazıñız. Sevgi siz içün bu ne? Buyurıñız. Tabiat, yahşı. Vatan, pek yahşı. Yır. Baht, aile, acayip, pek yahşı, oturıverin. Pek yahşı. Endi baqıñız, balalar, tahtağa. Sizde sevgi sözü çeşit türlü tesüratlar bildire eken. Biriñiz içün bu Vatan, yer, biriñiz içün sevgili adam. Baqıñ, bir qaç talebe içün bu efkâr, asretlik. Amma baqıñız, episi olıp, quvançlı duyğularnı bildirgen sözler çoqça. Bu meni pek quvandıra. Endi siz bu sözlernen birer cümle tiziñiz.

Sevgi çoq yüreklerni yaka. Yahşı. Maşşalla sizlerge pek yahşı cümleler tizdiñiz. Endi bir hulâsa çıqarayıq. Demek sevgi çeşit türlü ola. Vatanğa sevgi ola. Aile, bu ana baba, qartbaba qartanağa, sevimli adamğa, dostqa, tabiatqa. Bugün biz sizlernen Cemil Seydametniñ Qanlı kölmek ikâyesinen tanış olacamız. Aceba, bu eserde nasıl sevgi aqqında aytıla eken? Bu eserni oqup çıqqan soñ, sizler maña bu aqqında aytacasız. Tahtada bir qaç atalar sözü asılğan. Aliye, oq olarnı.
Sevgen sevgilisiniñ qoludır. Sevgi yavuq degil tıt ki, yetsem yuvulmaz. Sevgiliniñ sırını satsañ, sevgilisiz qalırsıñ. Yahşı, oter yerine. Demek, biz ikâyeni, Qanlı Kölmek ikâyesini oqup çıqqan soñ, bu atalar sözlerinden qaysı biri bu eserniñ esas manasını ifadelegenini añlaycağıñız. Siz maña bunı dersniñ soñunda aytıp berecesiñiz. Bugün biz Şakir Selimniñ Adları silingen köyler şiirinen tanış olacamız. Men sizge bu şiirni oquğanda, kompyuterde Qırımnıñ eski köyleri, şeerleri, evel zamanda anda yaşağan ealiniñ sizler köreceksiñiz. Adları silingen köyler. Çoq dolandım men Qırımnıñ babam yürgen çöllerin. Ecdatlarım nice asır saban sürgen çöllerin, pıçma taştan kirametli evlerini qıdırdım, halqın coyıp qalğan dertli köylerini qıdırdım, Sarı Bolat, Acı Bolat, Toqmanaynı qıdırdım, Acı Tarhan, Cürtçi, Semen, Aqmanaynı qıdırdım. Babam doğğan büyük asnı tapalmadım, tuvğanlar. Oña çoqtan Berezovka degen bir ad qoyğanlar. Şaşıp qaldım, bizim köyde ösemi dep aqayın. Bir aqayın körünmedi dolansam da kün sayın. Qonrat, Qıpçaq, Qıyatlarnıñ adı-yolu silingen. Añılmasın dep bir zaman başqa halqlar tilinde böyle bir al yer yüzünde acep qayda körülgen? Qabaatsız köyler bile haritadan sürülgen. Nice asır furtunalı hışımlarğa dayanıp, nice asır afatlardan, ateşlerden sağ qalıp, nice asır ecdatlarıñ adlarını taşığan, şu topraqta öz qısmeti taliyinen yaşağan köylerimiz bir şefqatsız cinasirniñ elinen vahşiylerce öz atadan bile marum etilgen, bir emirnen el siltegen hıyanetli gallası, halqı degil, köyü bile yer yüzünde qalmasın, Şöyle emir berip ketti Bağsız etip halqımnı, Yıltıravuq çızmasınen Taptap uquq aqqımnı. Ey, siz, çöller, qulan çöller! Ne qadar keñ bağrıñız! Bugün mende, bugün menim bağrımdan Sizin acı, Ağrıñız, bilem, yañı köyler doğar, yañı adlar qoyulur, amma menim yüregimde ağır nasıl coyulur? Şimdi siziñ ögüñizde Qırımnıñ haritası peyda olacaq ve sizler Qırımnıñ şeerleriniñ eski adlarını yazmaq kerek olacaqsıñız. Mına sizge yardımcı olaraq epiñizniñ ögüzde böyle bir haritalar bar. Buyur. Men sizge evelden qartbaba-qartanalarnıs yaşağan köyleriñizniñ adlarını bilip kelmege rica etken edim. Eger. Mına, tahtada harita asılğan. Mında köylerniñ adları em rusça, em qırımtatarca yazılğan. Egem kim iste baqmağa, buyurıñız. Kim haritada baqmaq istese, kelsin.

Qartananı yaşağan köyüni. Bu haritada Qartananıñ yaşağan köyü belgilengen. Büyük Qarabes. Bu menim dedelerim. Üsein qartbaba, bir biñ sekiz yüz seksen ekinci senesi. ve Nuside Kartana bir kün sekiz yüz seksen yedinci senesi doğdı. Bu resimde olarnıñ qızı Akife Kartana bir bin doquz yüz onuncu senesi doğdı ve Şükriye, Akife Kartananıñ qızı, bir bin doquz yüz qırq dörtünci senesi dağ içinde ketkende minağa basıp elâk oldı. Bu menim Kartanam, Asanova Şefiqa. Bir biñ toquz yüz yigirmi doquzuncu senesi doğumlı. Onıñ ağası Server ve tatası Edaye. Karalis koyu Bağçasaray şeerine yaqın yerleşken. Bitanıñ aytqanına köre, büyük Karalisde yaşağan eali tütünciliknen oğraşa ediler. Köyniñ çetinde temiz, salqın suvu olğan çoqraq bar eken. Evel zamanlarda qızlar qollarına gügümlerni alıp, bu çoqraqtan suv taşıy ekenler. Yol boyu olar şiir yırlap, yırlap aytıp kete turğanlar. Beşim tümeniñ qartana Sarabuz qazabasında yaşayım.
Pek yahşı, sağ ol Elvira, sağ olasıñ.